Sampi kitai. Aram kitai sama ngaku penyalah kitai ngagai Allah Taala, Apai ti madu bekuasa ti pemadu kasih, kami udah limpang ari jalai Nuan, kami udah nitihka peneka ati diri. Kami udah ngelaban pesan Nuan. Kereja badas nadai digaga kami, kereja jai udah digaga kami, lalu nadai bisi pemadas dalam ati kami. Tuhan kasihka kami orang bedosa, Tuhan Allah anang nganu orang ti ngaku penyalah sida. Baik pulai orang ti ngesal ati ngagai jalai ti lurus, nunda ke semaya nuan, ti ditusi ke mensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Tegal Tuhan Jesus kami minta nuan apai ti kasih, Saup kami kenyau ari tu betuai ke nuan, lalu diau badas diau lurus, awakka kami ngemesaika nama nuan. Amen. Tuan Allah Apai, Jesus Kristus Tuhan kitai, ti enggai meda mensia mati laban penyalah, tang Iya rindu meda orang muai ulah jai, lalu idup. Iya udah meri kuasa enggau pesan ke sida padri ti penyuruh Iya, madahka jaku pengampun penyalah ke semua nembiak iya ti ngesal ati. Iya ngampun lalu ngelepaska semua nembiak iya ti ngesal ati. Iya ngampun lalu ngelepaska semua orang ti berubah ati, ti enggau pengabis ati arapka jaku Injil. Kera badas kitai minta Iya merika kitai ati ti ngesal. Minta Iya meri Ruah Kudus. Awakka kitai tau ngaga utai ti dikerinduka Iya kemaya tu. Awakka ulah kitai lurus enggau tuchi selama kitai idup. Lalu jemah Iya, kitai tau bulih pengandal Iya ti nadai bepemadu, oleh Jesus Kristus, Tuhan kitai. Amen. Tuhan, buka mulut kami. lalu awakka nyawa kami muji Nuan. Tuhan Allah pentas lepaska kami, Tuhan lekas saup kami. Mulia ke Apai, ke Anak, enggau ke Rua Kudus, baka mulai kelia, kemaiatu, lalu datai ke belama-lama iya. Amen. Puji Tuhan ulih kita, nama Tuhan patut dipuji. Diatu kitai sama nyebut Masmur Vainite. Aram kitai nyanyi ke Tuhan lalu manjung muji kuasa pengelepas kitai. Aram kitai ngadap Iya enggau masmur lalu nyanyi ke Iya enggau puji. Laban Tuan endang Petara ti besai, Iya Raja ti besai ti ari atas semua petara. Jari Iya megai semua darung bumi, nyadi Iya ti bempu semua bukit ti tinggi. Iya ti bempu tasik laban nya digaga Iya, jari Iya mega ti ngaga semua tanah. Aram kitai nyembah Iya lalu nyungkur kediri lalu besugang di mua Tuhan ti ngaga kitai. laban Iya Petara kitai nyadi kitai nembiak ti diibun Iya, baka kaban domba ti diintu Iya. Badas amai enti kitai ngasaika nyawa Iya saritu. Anang ngeraska ati diri baka orang ti dimaribah baka ti digaga orang di masa di menua sunyi. Lebuh aki ini kita ngiruh aku, sida nentuka aku lalu meda kereja ti digaga aku. Empat puluh taun aku tusah ulih serak orang nya. Nyadi ku aku, sida tu ti tesat ati. Sida enda ngelala jalai aku. Nya alai lebuh aku ringat aku besemaya, Tentu sida nadai tau bulih penyamai di menua aku. Mulia ke Apai, ke Anak, enggau ke Ruah Kudus, baka mulai kelia kemaya tu datai ke belama lamaya. Amen. Diatu aku mai kitai ninga ke bacha ke diambi aku ari surat Saint Paul ngagai orang di Roma, bagi empat ayat tiga belas ngagai dua puluh lima. Allah Taala besemaya enggau Abraham sereta enggau bala peturun iya. Madah ke dunya tu enggi iya. Semaya tu digaga ukai ketegal Abraham ngasi ke adat, tang ketegal iya arap lalu ketegal nya Allah Taala ngumbai iya lurus. Laban ti utai ti disemaya Allah Taala enggi orang ti ngasika adat, pengarap mensia nadai reti, lalu semaya Allah Taala nadai guna. Adat ngasuh Allah Taala ringat, tang endur ti nadai adat nadai mega penyalah. Semaya digaga bepun ari pengarap, Nya alai kena netapka semaya digaga nitihka pengasih Allah Taala ngagai semua peturun Abraham, ukai semina ngagai sida ti ngasika adat, tang ngagai semua sida ti arap baka Abraham. Abraham nya apai semua kitai. Munyi ku Bup Kudus, Aku udah ngasuh nuan nyadi apai mayuh bengkah bansa. nyalai semaya nya teguh ba mua Allah Taala, iya ti dikarapka Abraham. Allah Taala ti ngidupka sida tudah mati. Iya ti ngasuh utai ti apin bisi nyadi. Abraham arap sereta ngadang, taja iya nadai awak pengadang agi. Iya lalu nyadi apai mayuh bengkah bansa, munyi ti ditulis dalam Bup Kudus. Sida turun menurun nuan deka mayuh baka pemayuh bintang tu. Umur iya nyau ka bulih seratus taun. Tang pengarap iya enda berubah kurang lebuh iya ngerunding ke penuai tubuh diri ti nyau ka mati, tauka pasal sarah ti punas. Pengarap iya enda nyau ari iya, lalu iya mega meruan ingat ke semaya Allah Taala. Pengarap iya ngasuh iya kering agi, lalu iya meri puji ngagai Allah Taala. Iya tentu nemu Allah Taala tetap ulih ngereja utai nundaka semaya iya. Nya kebuah ketegal Abraham arapka Allah Taala, iya dikumbai lurus di mua Iya. Leka jaku iya ke dikumbai lurus di mua Allah Taala enda ditulis ketegal iya siku aja. Jaku nya mega dituliska kitai ti sama ka dikumbai lurus di mua iya. Ti arap ke iya tudah ngangkatka Jesus, Tuhan kitai ari mati. Iya diasuh mati ketegal dosa kitai, lalu udah diangkatka ari mati ngambika kitai dikumbai lurus di mua Allah Taala. Tu Jaku Tuhan. Terima kasih ka Allah Taala. Diatu kitai sama nyebut Te Deum Laudimos. Kami muji Tuhan Allah, kami ngaku Nuan ti Petara kami. Semua dunya nyembah Nuan, Apai ti endang meruan. Semua melikat nyanyika Nuan, serega enggau semua isi iya. Sida kerubin enggau serapin berari-ari ngangau Kudus, kudus, kudus, Tuhan bala serega enggau bumi. Penuh serega enggau bumi ulih mulia Nuan. Kaban sida rasul ti endang bemulia seruran muji Nuan. Kaban sida nabi ti badas semampai muji Nuan. Bala orang matur ti besaksika Tuhan selalu muji Nuan. Eklisia kudus di semua menua berari nyembah Nuan. Ti endang Apai kami ti pemadu bekuasa, enggau Anak Tunggal Nuan ti patut disembah orang. Roh Kudus mega ti endang penyaup kami. Nuan ti endang Raja serega Tuhan Jesus Kristus. Nuan ti endang Anak Allah Apai ari mula-mula ga datai ke belama-lama. Lebuh nuan nyadi mensia ka nebus kami, nadai nuan enggaika kandung dara tuchi. Udah nuan ngalahka kuasa pemati, nuan muka serega ke semua orang ti arap. Nuan duduk puak kanan Allah Taala dalam mulia Allah Apai. Kami arap ke nuan ka datai baru lalu nyadi akim kami. Kami minta nuan nyaup nembiak nuan ti udah ditebus enggau darah nuan. Asuh kami digaum enggau orang tuchi nuan lalu bulih mulia ti meruan. Tuhan idup ke kami nembiak nuan, beri berekat ke kami ti pesaka nuan. Atur jalai kami lalu kering ke kami berari. Genap ari kami ngemesai ke nuan. kami muji nama Nuan datai ke belama lama iya. Kami minta kasih Tuhan ngintu kami sehari tu ari penyalah. Tuhan kasih ke kami anang enda kasih ke kami. Tuhan njuk ke kami pengasih Nuan ulih kami udah arap ke Nuan. Aku udah arap ke Tuhan anang aku kena malu belama lama. Bacha kedua diambi ari Injil ti ditulis Saint Mark bagi lapan ayat tiga puluh satu ngagai tiga puluh lapan. Udah nya Jesus lalu belabuh ngajar sida murid iya, ku iya, Anak Mensia enda tau enda natka mayuh macham pemerinsa, lalu enda diterima sida tuai-tuai, tuai imam, enggau pengajar adat. Iya deka kena bunuh, lalu tiga hari lepas nya iya deka angkat idup baru. Iya nusui utai nya enggau terang ngagai sida. Nya alai Peter narit iya ke tisau lalu ngerara iya. Tang Jesus malik ngagai sida murid iya lalu besalah ke Peter, ku iya, Lari nuan ari aku, Sitan! Utai ti dipansut ke nuan nya runding mensia, ukai penemu ari Allah Taala. Udah nya Jesus ngangau ke orang mayuh enggau sida murid iya datai ngagai iya, ku iya, Barang sapa ti deka nitihka aku, iya enda tau berat kediri empu.

nadai utai ti ulih diberi ke iya kena ngambi nyawa iya pulai baru. Nya alai enti orang malu ka aku enggau ke jaku aku dalam rebak ti nadai pengarap sereta jai, Anak Mensia deka malu ka orang nya lebuh iya datai dalam mulia Apai iya enggau bala melikat ti kudus. Tu Injil Kristus. Puji Kristus, Tuhan kitai. Selamat betemu sereta selamat mendingka peragam Musin Land ti ditusun aku ba Minggu Land ti kedua baka ke minggu tu. Kebuah aku ti ngatur program tu iya nya ngambi ke bisi dikena kitai beperagam sereta beratika pengarap kitai ba Tuhan Allah Taala ti Tuhan kitai. Lebih agi sekumbang kitai ti bedau ulih begempuru besembiang dalam gerija maya ke diatu. Aku nemu mayuh kitai agi irau sereta takut ke penyakit pandemik covid semilan belas ti benung majak ngerekai ba dunya kitai tu, lebih agi ba menua kitai di Malaysia ditu. nya alai ketegal penyakit pandemik covid semilan belas tu meh. Mayuh bendar pengawa kitai tejanggal, mayuh kitai tetanggul ba semua pengawa lalu ngujungka sekeda kitai nya nyau nadai ulih gawa begiga ke anak belanja. Nya alai kena nagang pengelekai sereta kena munaska penyakit tu dia deh perintah menua kitai lalu ngatur Atur betagang enggau norma baru ba pengidup enggau pendiau kitai. Ngambika tiap iku kitai tau bulih selamat ari ti dirampit penyakit pandemik covid semilan belas tu. Nyalai ketegal pengirau ati kitai ke utai ti nyadi ba menua kitai tu, nya kebuah ku mai kitai sama bekunsi sereta belematika jaku Tuhan sereta besampi ngagai Iya ngambi ke bisi dikena kitai ngeringka pengarap siku-siku kitai ba Tuhan Jesus ti Allah Taala kitai. Nyadi minggu tu iya nya minggu kedua dalam musin Lent. Lalu kitai udah ninga ke bacha ari Bup Kudus ti dambi aku ari Injil Saint Mark bagi lapan ayat tiga puluh satu ngagai tiga puluh lapan. Nyadi ba cherita tu iya nya aku mai kitai berati ke jaku Tuhan Jesus ba ayat tiga puluh satu ti nyebut munyi tu. Anak mensia enda tau enda nat ke maioh macham pemerinsa. Iya deka dibunuh, lalu ketiga hari lepas nya iya deka angkat idup baru. Nama kebuah Jesus nyebut jaku tu? Nama kebuah iya nyebut iya deka napi mayuh macham pemerinsa sereta deka dibunuh? Ti kitai beratika cherita Tuhan Jesus ba ayat ti dulu agi ari tu, kitai ninga Jesus ngereja mayuh macham utai ti nyelai. Iya ulih muru antu ari tubuh mensia. Tu tau dibacha kitai ba Injil Mark bagi tujuh ayat dua puluh semilan. Iya mega ulih nyumanka siku orang bengal sereta bisu ba Mark bagi tujuh ayat tiga puluh empat ngagai tiga puluh lima. Tuhan Jesus mega ulih meri empat ribu iku orang makai ngena tujuh tuku ruti enggau ikan ti mimit aja. kitai tau meda ba Mark bagi lapan ayat lima ngagai sepuluh. Tuhan Jesus mega ulih nyuman ke mata orang buta lalu ngasuh orang nya meda. Tu tau dipeda kitai tauka dibacha kitai ba Mark bagi lapan ayat dua puluh dua ngagai dua puluh enam. Nyadi ukai semina pengawa tu aja ti dikereja Jesus ke orang mayuh, tang mayuh agi kereja ti nyelai ti tau ngasuh sekeda orang mayuh alit ati. Nyadi lebuh tiap kali Tuan Jesus ngereja pengawa ti nyelai baka tu, bala murid iya ti dua belas iku endang seruran nyempulang iya belama sereta besaksika pengawa ti nyelai ti dikereja iya ba orang mayuh. Nyadi sekali, lebuh Tuan Jesus mai sida bejalai ngagai siti tumpuk menua di Caesarea Philippi, benung sida ba rantau jalai nya, dia Tuan Jesus nanya bala murid iya pasal iya empu. Laban iya ngasaika bala murid iya udah meda mayuh kereja nyelai ti udah dikereja iya ba mua mata sida, murid iya empu. Nya alai ku Jesus nanya sida, Padah ke aku, Sapa aku tu? ku orang mayuh. Tu tau dipeda kitai ba Mark bagi lapan ayat dua puluh tujuh. Lalu ku sida murid iya nyaut, Uhuh, nuan tu siku ari bala nabi. Lalu sekeda nyebut iya John Pemaptisa, sekeda bisi ngumbai iya Elijah. Udah nya Peter lalu bejaku, Nyadi Peter tu siku ari murid ti dikarap ke Tuhan Jesus ulih ngiring bala murid iya ke bukai. Lalu ku Peter, Peda aku nuan tu ukai ari siku sida ti udah disebut tadi, tang nuan tu Kristus, Anak Allah Taala ti idup. Lebuh Peter nyebut Tuhan Jesus nya Kristus, Anak Allah Taala ti idup, Dia Jesus lalu nimbal Peter, ku iya, Lantang nuan Simon anak John, laban utai ti bendar tu ti datai ari nuan ukai ari mulut mensia, tang diberi Apai aku ti di serega ngagai nuan. Nya ditu tau dipeda kitai ba Injil Matthew bagi enam belas ayat tujuh belas. Ninga Jesus besetujuka jaku Peter sereta ngaku diri endang amat Kristus, Anak Allah Taala, dia bala sida murid iya berasai amat lantang ati laban orang ti dianti sida udah datai lalu ulih ngiring sida ngelaban perintah Roma lalu ngambi tanah menua sida pulai ngagai sida baru. Tang dalam pengaga ati sida maya nya, Dia Tuan Jesus nyelepak jaku sida sereta ngajar sida murid iya pasal utai ti deka nyadi ba iya empu. Nya alai ku Tuan Jesus madah ngagai sida murid iya ba Injil Mark bagi lapan ayat tiga puluh satu munyi tu, Aku ti dikumbai kita Kristus, iya nya Anak Mensia tu, enda tau enda natka mayuh macham pemerinsa, lalu enda diterima sida tuai tuai, tuai imam enggau pengajar adat. Aku deka dibunuh sida, tang tiga hari lepas aku mati, aku deka angkat idup baru. Tuhan Jesus nyebut tu enggau chukup terang ngagai sida murid iya. Ninga jaku Tuan Jesus nya tak nyelai bendar didinga sida, dia sida murid iya berasai tekenyit. Laban orang ti dikarapka sida nyadi ketuai sida madahka diri deka diperinsa sereta dibunuh. Ari nya sida murid Tuan Jesus lalu ngasuh Peter bejaku ngarika sida iya. Nya alai Peter lalu narit Tuhan Jesus ke tisi jalai lalu ngerara iya. Enda ngasuh iya nyebut jaku nya agi. Peter bebendar ngasuh Tuhan Jesus nyeliahka diri ari ti diperinsa sereta dibunuh. Tang enda mukai-mukai, Tuhan Jesus lalu malikka bala murid iya lalu besalahka Peter, ku iya, Lari nuan ari aku, Sitan! Utai ti dipansut ke nuan nya runding mensia, ukai penemu ari Allah Taala. Nya alai, nama kebuah Tuan Jesus nyebut Peter nya Sitan maya nya? Udah ga iya milih Peter nyadika batu pemun dalam eklisia sereta muji penemu ti udah dipansut ke iya sebedau tu. Keterubah tadi, Jesus madah ke runding ke tepansut ke Peter nya datai ari Allah Taala. Tang ba runding iya ti kedua, Tuhan Jesus madah ke runding nya ukai penemu ti datai ari Allah Taala. Kati ke jaku Tuhan Jesus jampat bendar berubah ba penemu ti dipansut ke Peter nya tadi? Nama penyilap ba penemu Peter tu deh? ti tau ngasuh runding Tuan Jesus jampat bendar berubah. Sekali ke Peter mereti kutai ke dipansut Tuan ke Tuhan Jesus ba Mark bagi lapan ayat tiga puluh satu tadi tauka enda? Kati Peter tu bisi tuju bukai ba runding iya kini? Nyalai ditu aku mai kitai berati sereta nyagam tuju Tuhan Jesus ngumbai Peter nya Sitan. Ti kitai meda ba ayat tiga puluh satu tadi, dia Tuan Jesus bisi nyebut, Enda tau enda tauka mesti pemerinsa enggau pemati nya nyadi ba Tuhan Jesus empu. Pemerinsa enggau pemati tu enda ulih diseliahka munyi ku Peter tadi. Reti nya Jesus empu udah nemu utai nya mesti nyadi ba pengidup iya ba dunya tu. Laban nya udah atur ari Allah Taala kena nyelamat sereta nebus mensia ari ti nyadi ulun dosa. Tang ba peragam ati bala murid Tuan Jesus lebih agi ba Peter empu bisi nyelai mimit. Laban peragam ati sida iya ngena penemu mensia. Laban ba penemu mensia, enti orang nya endang dikarapka bala mayuh nyadi ketuai, ngambika banding, ketuai ngiring dalam perang. Ketuai nya semina ngatur strategi perang lalu ukai nyerahka diri pia aja ngagai munsuh lalu minta ditangkap sereta diperinsa lalu dibunuh sebedau beperang. Peter mega nemu Tuhan Jesus bisi kuasa ti nyelai lalu enda ulih dibunuh ngapa. Tang ba penemu Tuhan Jesus, ukai penemu baka enggi sida murid iya nya. Iya ukai mai sida ngalahka kuasa perintah orang Roma tauka kuasa perintah orang Judah. Tang Jesus mai sida ngelaban sereta Ngalah ke kuasa perintah Sitan ba dunya tu. Kuasa ti enda dipeda. Kuasa ti mai mensia bedosa. Nya kebuah Tuan Jesus ngumbai pita nya Sitan laban iya bejaku baka ke ngarika kuasa Sitan. Laban enti Tuhan Jesus enda merinsa sereta dibunuh lalu mati ba kayu regang, kuasa Sitan lalu enda ulih dialah ke pia aja. Kuasa Sitan semina ulih dialah ke ngena pengidup enggau pemati Tuhan Jesus empu. Nya kebuah Tuhan Jesus enda tau enda mati ba kayu regang, ngambi kia tau bulih pemenang ngalahka kuasa Sitan ti ngasuh semengat kitai mati. Tubuh iya ti mati ba kayu regang nyadika genselan sekali aja kena nebus dosa mensia. Nyadi genselan tu semina dikereja iya sekali aja dalam seumur idup kitai mensia. Kena nganti jelu ti nyadika genselan kitai ke ngelama tu. Enggau darah ti pansut ari tubuh iya ti begulai enggau ai lalu labuhka dunya ari atas kayu regang lalu nyadika piring dikena nuchi pengamah dunya enggau nuchi semua dosa mensia. Nyadi pengawa tu mesti tauka enda tau enda dikereja iya ba pengidup kitai mensia ti bedosa tu. Ngambika kitai badu agi dilamun dosa ti datai ari Adam sulai Hawa. Nya kebuah iya ngumbai Pita nya penemu Sitan. Laban penemu nya tau nagang misi Tuhan Jesus ti udah disuruh Allah Taala kereja iya lebuh iya datai ke dunya tu. Ditu Iya mai sida sama segempung, mai bala murid Iya sama seati, lalu nitih kia, munas ke kuasa Sitan, enda ngira pangkat enggau derejat, tuai enggau biak, mes, meskin enggau kaya. Semua dibai Iya magang ngambika tiap iku kitai mensia enda dikuasa perintah Sitan agi. Udah Tuhan Jesus enggau Peter ti betalatka pasal nya, dia Jesus lalu ngangauka bala murid iya enggau orang mayuh. Tuhan Jesus lalu bejaku enggau sida munyi tu, Barang sapa ti deka nitihka aku, iya enda tau beratka diri empu aja, tang sama ngesan regang diri empu lalu nitihka aku. Laban barang sapa ti deka ngidupka nyawa diri, deka ngelenyauka iya. Tang barang sapa ti deka nyerahka nyawa diri ketegal Aku enggau ketegal Injil, deka bulih pengidup baru. Nyadi jaku Tuan Jesus tu tau dipeda kitai ba Mark bagi lapan ayat tiga puluh empat ngagai tiga puluh lima. Ditu kitai nemu Tuan Jesus nya lebih lebih agi beberatka agenda ti udah ditaga Allah Taala ti patut dikereja Iya dulu. lebih agi ari pengawa ke bukai. Ditu mega Tuan Jesus lalu ngalihka jaku iya ari ti bejaku ke misi Allah Taala ba iya empu ngagai misi Allah Taala ba orang mayuh enggau ba bala murid iya empu. Ba ayat tu tadi, Tuhan Jesus madahka misi Allah Taala ke murid iya enggau ke bala orang mayuh ti bisi enggau iya maya nya iya nya semina nitih lalu besaksi ke utai te deka nyadi ba Tuhan Jesus empu. Nya kebuah iya beberat deka mai bala murid iya tama ngagai menua Jerusalem, laban di menua tu misi iya deka dikeamatka. Lalu misi orang mayuh iya nya besaksi ke utai te deka nyadi di menua Jerusalem, ti endur kuasa Sitan deka dialahka sereta dosa mensia deka ditebus. Nya kebuah Jesus mai bala murid iya nitih kia lalu fokus ba pengawa Allah Taala dulu agi ari pengawa dunya tu. Iya mai bala murid iya enggau bala orang mayuh sama-sama ngasaika pemerinsa ti deka diasai kia lalu meda sereta besaksi ke utai ti deka nyadi ba pengidup iya. Tuhan Jesus nyebut jaku nya ukai semesti nya tiap iku sida murid iya enggau bala orang mayuh enda tau enda ngesan regang diri. Tang iya mai sida nitihka iya ngambika sida ulih meda utai ti deka nyadi ba iya empu, lalu sama-sama ngasaika pemerinsa ti deka diasaika Tuhan Jesus empu. Lebih agi lebuh maya iya ti ditangkap bala sedadu Roma, Iya diikat ba tengah laman, iya disipat, iya disipak, lalu diludah. Iya disuruh ngesan kayu regang diri empu ti dikena ngeregang iya. Iya bejalai ngesan regang nya datai ngagai tuchung Bukit Galgota, ti alai iya lalu diregang. Lebuh maya tu meh sida murid iya ngasaika pemerinsa ti diasaika Tuhan Jesus dalam ati sida. Taja pen sida enda dikereja bala sedadu Roma baka ti ngereja Tuhan Jesus empu. Tang pemedis ti diasaika Tuhan Jesus mega amat diasaika bala murid iya ti meda pemerinsa iya lebuh maya iya dikereja ke bala sedadu Roma. Sida murid iya ti agi nitihka iya datai ngagai Bukit Galgota lebih agi ngasaika pemedis nya dalam ati sida. Lebih agi pemedis nya balat agi diasaika Peter empu. Laban iya ti balat agi beberat kediri empu sekumbang ti begulai enggau Tuhan Jesus. Nyentuk iya madahka diri enda ngelala Tuhan Jesus lebuh Tuhan Jesus ti diikat sereta dikemeli ba tengah laman. Nyadi misi Tuhan Jesus tu ukai ti baru. Tang iya udah dipadahka bala nabi dulu kelia sebedau iya ada ke dunya tu. Semina maya tu iya deka ngamat ke utai ke udah dipadahka bala nabi. Kitai tau meda sekeda utai ke udah dipadahka bala nabi lebih agi ba bup Isaiah bagi lima puluh tiga ayat satu ngagai dua belas. Lebuh maya tu meh, Pita lalu belem ati sereta beperagam ke semua utai ti nyadi nya endang amat magang nitih ke utai ti udah disebut Tuhan Jesus ba sida. Udah lepas pengangkat Tuhan Jesus ari mati, Pita lalu nyadi siku murid ti taluk ke ajar Tuhan Jesus. Iya bejalai mai berita manah pasal pengelepas. Ba pita, Tuhan Jesus tu endang Allah Taala ti patut dikemesaika. Sampai ke Iya empu sanggup diregang tunsang, laban Iya ngasaika diri enda sebaka enggau Tuhan Jesus. Ari cherita tu tadi kitai udah beratika misi Tuhan Jesus endang amat beberat deka nyelamat sereta ngelepaska kitai mensia ari ti nyadi ulun dosa. Iya mega bebendar deka nyumanka dunya ari ti dirusak kuasa Sitan. Kati ke kemaya hari tu deh? Agi ke enda Tuhan Jesus deka nyuman tauka ngelepaska kitai ari tanggam kuasa Sitan? Agi tauka enda Tuhan Jesus nyuman tauka ngelepaska kitai ari sebarang penanggul ti balat nekul kitai ba dunya tu. baka ngelepaska kitai ari penusah, pemedis, penyakit, penyinu enggau sebarang utai ti tau nekul nanggul pengidup kitai lebih agi ba pengirau enggau penakut ati kitai. Maya tu kitai benung betapi enggau penyakit pandemik covid semilan belas. Katika kitai arapka Tuhan Jesus ulih nyeliahka kitai ari ti dirampit penyakit tu? Nyadi semua tanya tu endang nadai saut ti meruan tauka nyentuk ba runding kitai. Laban ti kitai ngumbai Tuhan Jesus nya ulih ngereja semua utai nya, tang agi ga penanggul nya nuntung pengidup kitai. Bah nama runding kitai? Ditu aku nguji mai kitai berati sereta beperagam ke baru pasal cherita Tuhan Jesus enggau bala murid iya tadi. Nama ajar Tuhan Jesus ba senentang pekara ti ngirauka ati kitai kemaya hari tu? Ti tau mai peransang enggau pengering dalam pengarap kitai, lebih agi lebuh kitai ti betapi enggau penanggul dalam pengidup kitai. Nama jaku peransang iya ngagai kitai ti penuh enggau pengirau enggau penakut sekumbang kitai ti idup ba dunya tu? Keterubah iya, Aku mai kitai beratika Tuhan Jesus empu ti madahka diri deka ngasaika mayuh macham pemerinsa. Ditu Tuhan Jesus nyebut mayuh macham pemerinsa. Reti nya pemerinsa ti deka diasaika iya nya enda siti aja. Iya deka ngasaika tiap-tiap pemerinsa ti diasaika kitai. Enti kitai bisi ngasaika pemerinsa ba pengidup kitai, iya mega sama enggau kitai ngasaika pemerinsa nya. Iya enda ngelakka kitai merinsaka diri aja, tang iya sama enggau kitai ngasaika pemerinsa nya. Tang, ti kitai ulih tetat ke pemerinsa nya, Tuhan Jesus deka merika kitai pemenang dalam pengidup kitai. Iya semina ngasuh kitai tan sabar liat ati baka Iya lebuh kitai napi pemerinsa dalam pengidup kitai. Kedua, Tuan Jesus mega madah, taja Iya dikumbai Kristus, Anak Allah Taala ti idup, tang Iya mega madah kediri enda diterima sekeda orang. Ditu Tuhan Jesus ngajar kitai napi pemalu enggau pengirau, enggau ati ti liat sereta sabar. Enti kitai ngasaika diri enda diterima sekeda orang ketegal kitai ti enda sama pendiau enggau orang bukai. Kekadang kitai enda diterima sekeda orang ti kitai nya kurang penatai pemisi, nadai penemu, timpang pendiau, nyau tuai, bisi ngembuan penyakit berampit, nadai kereja ti manah, tauka pengawa bukai ti tau ngasuh kitai enda diterima sereta dipebasa ke sekeda orang. Anang irau ke semua utai nya, ku Tuhan Jesus. Ti ketegal orang enda nerima kita, tang Aku tetap nerima kita nyadika pangan Aku ti meruan. Semina kita anang malu sereta takut nerima Aku dalam pengidup kita, pia ku Jesus, munyi ti disebut Iya ba Injil Saint Mark Bagi lapan ayat tiga puluh lapan. Ku iya, Nya alai enti orang maluka Aku enggau ke jaku Aku dalam merebak ti nadai pengarap sereta jai, Aku mega deka malu ku orang nya lebuh ku datai dalam mulia Allah Taala enggau bala melikat ti kudus. Nya alai anang takut sereta irau ti sekeda kitai enda diterima tauka orang enggai begulai enggau kitai. Laban Tuhan Jesus nemu peragam ati kitai ti irau sereta malu. lalu iya deka meri pengelantang ngagai kitai enti kitai tetap arapka iya sereta besampi ngagai iya. Laban iya nemu tiap iku kitai mensia endang sama ba mata Allah Taala. Semina Allah Taala udah magi pengawa ti enda sebaka ba tiap-tiap iku kitai. Pengawa ti manah disuruh Allah Taala kereja kitai endang kena kitai ngatur misi Allah Taala ba dunya tu. Nya alai kitai enda tau ngemaruhka pengawa siku-siku kitai. Lalu ketiga, Tuhan Jesus mega bisi madah kia deka kena bunuh. Reti nya Tuhan Jesus empu nemu diri deka dibunuh, lalu iya nemu timpuh diri deka nuju jalai pemati. Nya kebuah iya ngemeratka misi iya ba dunya tu sebedau iya nembuka misi nya ba jalai pemati ba kayu regang. Nyadi leka jaku pemati tu siti ari leka jaku ti tau ngirauka ati kitai. Ti ulih kitai deka idup seribu taun ba dunya tu. Tang kati ku enggau iya? Lebuh timpuh kitai udah datai, kitai tetap ninggalka dunya tu enda ngira jam ari bulan enggau taun. Tuhan Jesus empu udah nemu timpuh iya deka mati lalu ninggalka dunya tu. Nyadi pemati tu enda ulih diseliahka iya. Nya kebuah iya ngumbai Peter nya Sitan lebuh Peter ngasuh iya nyeliahka diri ari ti dibunuh. Kebuah Peter enda ngasuh iya mati dulu laban iya ngarapka Tuhan Jesus nya ulih nyadi raja ba dunya tu. Nya kebuah Jesus ngumbai Peter Sitan, laban penemu Peter tu penemu ke amu. Laban enti Tuhan Jesus ulih nyadi raja dunya sereta bekuasa, iya mega deka bisi pangkat lalu bulih gaji ti besai, lalu tau nyadi orang ti beberita sereta dipebasa ke orang mayuh. Tang penemu Tuhan Jesus ngelaban penemu dunya tu. Laban penemu nya enda ulih nyelamatka mensia ari ti nyadi ulun dosa. Nya kebuah Jesus ngasuh kitai dulu agi ngemerat sereta manggai pengidup enggau pendiau kitai ngagai Allah Taala sebedau kitai ngereja pengawa bukai ti patut dikereja kitai ba dunya tu. laban semua pengawa di dunya tu endang udah diatur Allah Taala ba siku-siku kitai ari mula iya kelia. Enggau jaku pandak, iya udah diatur Allah Taala ari terubah-rubah mensia di tempa kelia. Munyi ke disebut dalam bup Pemungkal bagi satu ayat dua puluh enam. Diatu kitai deka ngaga mensia sebaka enggau gambar kitai. Iya deka bekuasa atas ikan, atas burung, atas jelu tupi, atas jelu babas, enggau atas utai ti ngerayap. Allah Taala udah merika kitai kuasa ngatur semua utai ti enseput ti udah digaga Iya ba dunya tu. Iya mega meri kitai umbas pemakai, munyi ke dipadahka ba bup Pemungkal bagi satu ayat dua puluh semilan. Ku Allah Taala, Lalu Aku meri seduai semua bansa utai ti beleka enggau utai ti bebuah ngambika bisi dempa seduai. Ukai semina naka nya aja utai ti disuruh Allah Taala kereja kitai. Munyi ke dipadah ba bup Pemungkal bagi dua ayat lima belas. Allah Taala ngasuh mensia ti digaga Iya diau ba siti kebun ti manah. lalu ngatur mensia ti digaga iya nya diau ba kebun nya awakka mensia bisi pengawa sereta ngintu kebun nya enggau manah. Nya meh pengelebih kitai mensia ari semua utai bukai ti digaga Allah Taala ba dunya tu. Tang semua pengelebih nya udah punas, udah ditarit Allah Taala ari ti dikuasa mensia ketegal mensia ti keterubah ngelaban atur Allah Taala, lalu bedosa, lalu ngujungka pemati. Semua penyalah ti mai kitai bedosa tu endang ari asut penemu Sitan ti enggai ngasuh kitai betuaika Allah Taala ti ngaga, ti nempa kitai. Nya kebuah Tuhan Jesus mai kitai nitihka iya, ngambika kitai sama segempung enggau iya ngalahka kuasa Sitan tudah ngerampas hak kitai ari Allah Taala. Tuhan Jesus dulu nguluka kitai ngalahka kuasa Sitan nengah pemati iya ba kayu regang. ngambika kitai tau idup baru diau dalam Perintah Allah Taala nengah pengangkat Iya ari mati. Nya kebuah Tuan Jesus mesti mati ba kayu regang ngambika kitai ulih dilepaska ari tanggam kuasa dosa tu, lalu udah meri kitai pengadang lebuh kitai ninggalka dunya tu jemah ila, iya nya pengadang pengidup meruan begulai enggau Iya di serega. Tu meh tuju aku mai kitai beratika ayat ba Injil Mark bagi lapan ayat tiga puluh satu ari pun tadi. Udah kitai nemu tuju Tuhan Jesus ditu, kitai anang kakang ati agi. Arap ke Iya ti ulih mai Pengidup, Penyelamat, Pengelantang, Pengerai enggau Penyamai ke ati, runding, tubuh enggau semengat kitai. lebih agi lebuh kitai napi mayuh macham penanggul dalam pengidup kitai besehari-sehari. Tuhan Jesus ngelalau kitai, ngasuh kitai tetap teguh ba pengarap kitai lebuh kitai bejalai nitih Iya. Anang surut ngapa lebuh kitai kena tuntung penguji ba dunya tu. Iya ngasuh kitai nunda Iya. tan sereta liat ati, lalu seruran besabar lebuh napi penanggul dalam pengidup kitai. Iya mesan kitai ngatuh ngasuh kitai seruran besampi sereta minta utai ti patut dipinta kitai ari Iya nengah nama Iya ti kudus. Kepenudi iya menyadi, kena aku nutup jaku kunsi aku ba program Peraga Musin Lent tu, Aku mai kitai bai ke nya ba pengelantang, penusah, penyuntuk, penyakit ti diasaika kitai maya ke diatu, lebih agi lebuh kitai ti agi betapi enggau penyakit pandemik Covid semilan belas jam ke diatu. Aku mai kitai beperagam ke Allah Taala ba ati kitai, iya nya Apai kitai ti di serega. laban Iya udah rinduka kitai mensia, udah mai kitai pulai baru ngagai Iya nengah pemati Tuan Jesus ba kayu regang. Iya seruran deka merekatka kitai lebuh kitai kena tuntung penusah ba dunya tu. Iya deka ngajar kitai ngubah pendiau kitai ti salah ti ngelaban peneka enggau atur Iya. Lalu ari Iya mega, Iya ulih ngasuh penusah kitai, ngemansangka kitai dalam pengarap, lebuh kitai ti nitihka jalai sembiang. Jesus Kristus ti Tuhan kitai, Iya endang seruran besedia deka enggau kitai berari, ka nulung kitai sereta deka ngeringka semengat kitai lebuh kitai napi penusah ba pengidup kitai besehari-sehari. lebih agi lebuh kitai napi pemedis enggau penyakit ba dunya tu. Iya deka meri kitai pengeliat ati, penyabar enti kitai seruran ngemesaika Allah Taala ba pengidup kitai. Tuhan kitai Jesus Kristus ti ngeraika penyakit orang dulu kelia, mega agi deka nyaup lalu ngeraika kitai ti kena pemedis penyakit. Ukai semina ba tubuh kitai aja, tang ba ati, runding enggau semengat kitai. Kitai meda Tuhan kitai Jesus Kristus, taja iya nadai penyalah lebuh iya diperinsa sereta diukum, tang ari penyabar enggau pengeliat ati iya ti tetap manggaika diri ba Allah Taala, iya udah tulihka pemenang ngelaban kuasa Sitan. Iya nyadi pemadu badas ba mua Allah Taala ari pemerinsa ti detat ke iya. Nya alai pemerinsa mega beguna bendar ke kitai orang ti bepenyalah sereta bedosa tu. Laban ulih pemerinsa, Apai kitai ti di serega ulih ngajar kitai ngabas ulah diri. Lalu enti kitai nemu diri salah ba mua Allah Taala, kitai tau ngubah ulah diri lalu ngaku penyalah diri ba mua Iya. Nyadi ba kitai orang Kristian, baikka sakit tauka gerai, kitai patut seruran ngemesai ke Allah Taala. Selalu besampi dalam nama Jesus Kristus ngambika kitai tau dilindung Iya ari sebarang penusah, lebih agi ari penyakit pandemik Covid semilan belas jam ke diatu. Tang, enti pemedis enggau penusah kitai mai kitai nyadi badas baka Tuhan Jesus, nya meh penguntung besai kitai ti arapka Iya. Laban Allah Taala empu udah merinsa lalu nengah pemerinsa nya, Tuan Allah udah nebus kitai mensia ari nyadi ulun kuasa dosa. Kitai patut selalu ngiga ajar Roh Kudus, ajar ti tau mai kitai nyadi badas baka Tuhan Jesus. Kitai patut ngiga ajar enda ngira maya kitai sakit tauka gerai. kitai patut ngiga ajar ti badas kena ngeringka pengarap kitai. Ngambika nengah pengering pengarap kitai ba Allah Taala, kitai ulih napi semua macham penanggul enggau penguji ba dunya tu. Awakka pemerinsa ti udah diasaika Tuhan Jesus Kristus tau nyadika tenggau enggau batang lalau lebih agi lebuh kitai bejalai nitihka iya. Aram meh kitai sama nitihka Tuhan Jesus enggau penuh pengarap ba Iya siku aja. Badu agi ngemeratka penemu diri ti datai ari penemu dunya tu, ti tau nagang kitai datai ngagai pengidup ti meruan. Sama-sama meh kitai ngenyan regang diri lalu nitihka Tuhan Jesus nuju jalai pengidup ti meruan.

nyalai kitai nampung sembiang kitai baru besampi kitai. Nyadi diatu aku mai kitai eh, sama nyebut Benedictus. Puji ke Tuhan Petara Israel laban ia udah ngusung udah nebus enemiak ia. Lalu udah ngangkat ke pengelepas ke kitai ari purih Daud ti nemiak ia. Munyi jaku iya ulih nyawa nabi iya ti tuchi ti endang ari dunya nyadi. Awak ke ngelepaska kitai ari munsuh kitai ari jari sida ti pedis ati di kitai. Awak ke meri pengasih nya ti dipadah iya ke aki kitai lalu ka ngingatka semaya kudus iya. Semaya nya ti dipadah kia ke aki kitai Abraham, iya nya Tuhan ka kasihka kitai. Ka ngasuh kitai lepas ari jari munsuh kitai, lalu betuai kia aja enggau nadai penakut. Enggau ati ti tuchi, ati ti lurus di mua Iya sememanjai umur kitai. Nyadi nuan anak ka dikumbai Nabi Allah ti pemadu tinggi, laban nuan ka bejalai dulu ari Tuhan lalu ngadu ke jalai Iya. Ka ngasuh nembiak iya nemu selamat, laban penyalah sida diampun. Ulih penyinu ati Petara kitai ke ba pajar ari atas udah ngusung kitai. Ka nerang ke ati orang ti diau dalam petang lalu ngiring kaki kitai ngagai jalai selamat. Mulia ke Apai, ke Anak, enggau ke Rua Kudus, baka mulai kelia, kemaya tu, datai ke belama lama iya. Kitai nyebut batang pengarap kitai orang Kristian, Aku arap ke Allah Taala, Apai Temadu Bekuasa, Pengaga langit enggau bumi. Aku arap ke Jesus Kristus, Anak Tunggal Iya, Tuhan kitai. Iya dikandung ulih kuasa Ruah Kudus, diada kemeria Darah Tuchi. Iya merinsa maya Pontius Pilatus, iya diregang lalu mati, lalu ditumbak. Iya nurun ke sebayan, ketiga hari iya pulai idup baru. Iya pulai ke serega, iya duduk puak kanan Allah Apai, ti pemadu bekuasa. Ari nyin iya ka datai baru ka nembuka pechara mensia, orang ti idup enggau orang ti mati. Aku arap ke Rua Kudus ke eklisia Kutolika ti kudus, ke penyerakup semua orang orang tuchi, ke pengampun penyalah, ke pengangkat tubuh orang ari mati, ke idup meruan. Amen. Tuhan enggau kita, lalu enggau ati nuan. Sampi kitai. Tuhan kasihka kami, Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Kitai sama nyebut sampi ke diajar Tuhan Jesus, Apai kami ti di serega, kudus meh nama nuan, datai meh perintah nuan, jadi meh peneka nuan, baka dalam serega bekenya dalam bumi. Berika kami pengidup tiap hari, ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepaska kami ari penyai. Kera nuan ti empu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lama iya. Amen. Tuhan, enjukka kami pengasih Nuan, berika kami selamat Nuan. Tuhan, intu pemerintah kami, enggau pengasih dingaka kami lebuh kami nyampi ngadap Nuan. Beri ati lurus ke semua paderi nuan, asuh andal ati semua orang ti dipilih nuan. Tuhan intu nembiak nuan, beri berekat ke nembiak ti besaka nuan. Tuhan intu menua kami baik selama kami idup. Ulih kami nadai penyaup enti enda nuan aja Tuhan Allah. Tuan Allah, asuh ati kami tuchi, anang ngambi Ruah Kudus ari kami. Sampi kitai. Tuan Allah temadu bekuasa, Nuan udah nunjuk ngagai orang ti salah penampak pemenda Nuan, ngambika sida tau bulih baru ngagai jalai pengelurus. Awakka kami tudah dipasukka nyadi kaban orang ti arap, tau nulak utai ti be belaban enggau pengawa kami, lalu nitihka semua utai ti besetuju enggau pengarap kami. Ulih Jesus Kristus, Anak Nuan, Tuhan kami, ti idup lalu megai perintah enggau Nuan enggau Rua Kudus, ti endang Petara siku ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Tuan Allah ti ngasuh kami diau enggau selamat, terindu meda orang ke diau seati. Orang ti nemu nuan iya bempu idup meruan, orang ti betuai ke nuan iya lantang. Dinding kami ti nembiak nuan ari semua langgar munsuh kami. Awakka kami ti arap bendar ke nuan ti ninding kami, tau enda takut ke kuasa munsuh ti ngelaban kami, oleh Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen. Tuhan Apai kami ti di serega, Allah Taala Temadu Bekuasa, ti endang meruan, ti udah ngintu kami lalu mai kami meda siang hari tu. Nyalai dinding kami sehari tu enggau kuasa Nuan, enggaika kami ngaga penyalah tauka kena rusak. Saup kami ngatur kereja kami nundaka pesan Nuan, lalu selalu ngaga kereja ti dikerinduka Nuan, oleh Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen. Tuhan enggau kita. Nya alai kitai sama nyebut pengasih Jesus Kristus. Pengasih Jesus Kristus Tuhan kitai, pengerindu Allah Taala, penyaup Ruah Kudus meruan enggau kitai semua datai ke belama-lama iya.